Wann d'Regierung der Chamber eppes net weise wëll, da fänkt een un hibbeleg ze ginn, dann huet een d'Gefill, do kéint awer eppes méi derhannert sinn. Net kéint gesinn, also ass dat keng Décisioun, qui relève de la sphère politique, wéi dat esou schéi gesot gëtt, mee déi reng administrativ ass. A géint administrativ Entscheedunge kann een op d'Verwaltungsgeriicht goen. Mee stell der elo mol vir, du häss do net gekämpft, du häss gesot, okay, Oder du häss no der éischter Instanz keen Appell gemaach? Mengs de do hätte mer puer demokratesch Rechter u sech verluer dee Moment? Jo, du war ech natierlech wéi en Hond, deen eng Schank gesicht huet an da wullt een, da sicht een, wat kann een nach man?
Moie Sven. Hallo Christine.
Jo, mir musse vläit a sech mol aus der Welt schafe firwat mer elo e puer Wochen net online waren, net publizéiert hunn. Dat war net well mer net wollten, mee well mer materiell net konnten. Ja genau, ech war eng gesondheetlech net esou gutt drop, hu mer halt misse pausen. Ja. Besser, elo si mer erëm do a mir freeën eis op dat nächst Gespréich. An ech mengen, et gouf an deene leschte Wochen a Méint genuch politesch Aktualitéit, fir driwwer ze schwätzen. Mee u sech wollte mer emol als éischt nach eng Kéier mat engem klenge Réckbléck haut starten op Awer zwou Saachen, well och dat gehéiert zur Aktualitéit, wou et ëm d'Transparenz an der Chamber oder an der Transparenz ëm d'Politik geet. Ech hu geduecht, et wier vläicht net schlecht, einfach nach eng Kéier iwwer d'Funktioun vum Parlament als Kontrollinstanz ze schwätzen, well ech fannen, dat ass awer natierlech eng vun deene wichtegste Funktiounen, firwat et iwwerhaapt Deputéierte ginn. Um, ich mengen du kannst du also auch pur Sachen zielen
ich, ich mengen dat et ähm, immens wichtig ass dat Chamber Regierung kontrolléiert dat ass mengen dat allerwichtigst dat ass als primär Aufgab nief dem Gesetzer machen äh, zu kontrollieren dat die Gesetze auch richtig vun der Regierung ëmgesat gin an äh, Dat ass keng einfach Aarbecht, dat ass och keng gloriéis Aarbecht a ganz heefeg fënnt dat éischter zwëschent verstëbstene Bierger vun Dossiere statt wéi am Plenum. Dofir gutt Idee, datt mer mol eng Kéier driwwer schwätzen.
Fir elo eng Persoun, déi vläicht wierklech bei Grondwësse muss ufänken, Erklär emol e bëssen, firwat Kontrollinstanz a wéi leeft dat Ganzt of?
Majo, et ass esou, d'Chamber mécht jo Gesetzer. Dat ass dat, wat d'Leit gesinn. Mir diskutéieren an der Plenière elo nach déi lescht Deeg iwwer d'Caritas-Affär oder iwwer de Sozialdialog. Dat sinn déi Saachen, déi d'Leit mat der Chamber oder mat Politik a Verbindung bréngen. An da maache mer Gesetzer, mir stëmmen iwwert déi Gesetzer of. Wat d'Leit awer manner gesinn, dat ass, datt d'Chamber och do ass, fir zum Beispill ze kontrolléieren, datt d'Regierung de Budget, deen d'Chamber gestëmmt huet, richteg exekutéiert oder datt se sech iwwerhaapt dat mécht, wat d'Chamber hir gesot huet. a wéi soll ech dat elo ausdrécken, d'Regierung als eegene Pilier an der Gewaltentrennung huet natierlech och heiansdo ganz eege Besoinen oder eegen Interpretatioune vun deem, wat d'Chamber hir gesot huet. An da muss een als Chamber sech imposéieren, fir dee Contrôle och duerchzesetzen.
Mir haten d'lescht Kéier schonn ugeschwat, mir haten enke ganz kuerz gesot, et gëtt en Arrêt Clement. Ziel eis emol, wat dat ass a firwat een Arrêt no dir benannt ass. Jo, also do muss een e bëssen zeréckgoen. Relativ um Ufank vu menger Karriär als Deputéierten gouf et eng Diskussioun doriwwer, datt rtl géif, oder besser gesot de Mammekonzern vun rtl, Bertelsmann Group, géif Leit vu Lëtzebuerg ofzéien a Richtung Däitschland, fir genau ze sinn op Köln. A wat ech wosst aus verschiddene Quelle war, datt et am Konzessiounsvertrag ganz kloer Krittäre géif gi wéi vill Leit missten zu Lëtzebuerg stationéiert si, baséiert sinn, fir datt se weiderhi géife vun enger ganzer Rëtsch Avantagen, wéi zum Beispill der Frequenz, déi se hunn, kënne profitéieren. An et goufe berechtegt Douten drun, datt déi Konditiounen nach géifen erfëllt ginn no där Restrukturatioun. An do war et dunn esou, datt ech gesot hunn, Ma da wëll ech als Deputéierten dat kontrolléieren. An dann ass dat Einfachsten, et stellt een eng Question parlementaire. Dann kritt een eng Äntwert vum Minister. Lo war et awer esou, datt et och op Basis vun där Äntwert weiderhi berechtegt Doute gouf, datt dat esou wär, wéi de Minister eis dat gesot huet. An ech hu geléiert op der Uni, am Zweifel geet een un d'Source, geet een d'Originaldokument kucken. Also hunn ech d'Regierung gefrot. kann ech déi Konventioun, de Konzessiounsvertrag zwëschent der Regierung an dem an rtl gesinn. A wat mengs de, misst en Deputéierten esou e Kontrakt kënne gesinn, deen am Numm vum Stat ënnerschriwwen ass? Natierlech, wëll do komme mer jo bei d'Kontrollfunktioun vum Parlament. Dat ass jo genau Är primär Aufgab, nämlech d'Regierung ze kontrolléieren an am Numm vum Vollek, als Volleksvertrieder, ze kucken, datt alles seng Berechtigung huet. Mee. Esou gesäis du dat, esou hunn ech dat gesinn. Mee d'Regierung an den deemolege Medieminister Xavier Bettel hunn dat anescht gesinn. An op widderhuelten Nofroen, datt ech dann dee Kontrakt kéint gesinn, an ech hunn hinnen alles offréiert, ech kommen e bei Iech kucken, ech kann en am Huis clos kucken, ech verspriechen Iech net driwwer ze kommunizéieren, mee weist mer et wéinstens, ech wëll just kucken, A wann dat stëmmt, wat Der mer an der Question parlementaire geäntwert hutt, da kommen ech kucken. Da ass näischt dran. Mir kënnen eiser Wee goen. Ech sinn zefridden. A se wollte mer en net weisen.
Firwat?
Do fänkt een dann un, sech d'Fro ze stellen, Hunn se mech vläit ugeflunkert an der Question parlementaire? Steet vläit eppes dra wat kee soll wëssen? Gëtt et e geheime Vertrag? An do ass et ganz wichteg, eis Verfassung seet, et gi keng geheim Verträg. D'Regierung däerf keng geheim Verträg maachen. Hm. Jo, wat méchs de dann? Ech hunn all d'Instanzen an der Chamber duerchexercéiert. Ech hunn iwwer d'Kommissioun gefrot, ech hunn iwwer de Chamberspresident gefrot, ech hunn de Minister gefrot. Wat war dann hiert Argument, fir datt s de et net däerfs gesinn? Jo, et gëtt eng Geheimklausel, déi seet, datt dat nëmmen zwëschent de Vertragsparteien däerf gedeelt ginn, e klasseschen Non-Disclosure Agreement, NDA, wéi dat, wat ee sou schéin nennt. An d'Argument wär, d'Chamber wär jo en Drëtte par rapport zu deem Vertrag, also och ausserhalb vum Stat ze gesinn. Bon, interessant juristesch Interpretatioun. Mee se wollte mer et einfach net weisen. A wann d'Regierung der Chamber eppes net weise wëll, da fänkt een un hibbeleg ze ginn, dann huet een d'Gefill, do kéint awer eppes méi derhannert sinn. Da léisst ee grad net locker. Genau, also ass et dunn bal net méi drëm gaange wat an deem Kontrakt steet, mee méi ëm de Prinzip, Huet d'Chamber d'Recht esou eppes ze gesinn? A fir mech war kloer, D'Verfassung seet, d'Chamber kontrolléiert d'Regierung, da muss d'Chamber och kënnen esou Dokumenter kucken. Dat huet d'Regierung anescht gesinn an dunn hunn ech dat drop ukomme gelooss fir eng schrëftlech, e schrëftleche Refus ze kréie vum Xavier Bettel deemools. An dunn hunn ech eppes probéiert, wat bis dato keen Deputéierte probéiert hat, an ech hu gesot, Majo, dat do ass u sech eng administrativ Décisioun a keng politesch vum Xavier Bettel, well d'Dokument gëtt et, et gëtt kee Grond, datt ech et net kéint gesinn, also ass dat keng Décisioun, déi de, qui relève de la sphère politique, wéi dat esou schéi gesot gëtt, mee déi reng administrativ ass. An géint administrativ Entscheedungen kann een op d'Verwaltungsgeriicht goen. An dat hunn ech du gemaach. Ech si mat mengem Affekot dunn op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Ech hunn e Recours géint déi Entscheedung deposéiert mam Argument, hei wäre mer an enger administrativer Decisioun an verfassungsméisseg hätt ech dat Recht dat ze gesinn. Géif ee mengen, dat wär straightforward.
Jo.
Mengen. Éischt Instanz, no den Echangen vun den Dokumenter, kënnt et dann eraus, datt d'staatlech Säit, also de Vertrieder vun der Regierung um Geriicht, argumentéiert huet, d'Chamber wär keen Deel vum Staat. Ah sou, Dir flitt einfach sou électron libre ronderëm, oder wéi? An hirer Interpretatioun no, als Regierung wär just d'Regierung de Staat.
Ah bon. Wat seet dann d'Verfassung dozou? Ja, d'Verfassung huet do eng liicht aner Meenung dozou. D'Verfassung seet relativ kloer, ähm, datt mer eng parlamentaresch äh, Demokratie sinn an deementspriechend d'Chamber och den éischte Pouvoir ass an net iergendwou ënnergeuerdnet vun engem aneren. Ähm, dat heescht, wann, dann ass et éischter esou, datt d'Regierung der Chamber ënnersteet an net ëmgedréint. Bon. Dat huet awer d'Riichter an der éischter Instanz genuch iwwerzeegt, fir ze soen, Nee, Här Clement kann dat Dokument net kréien. Wierklech?
Jo, éischt Instanz, d'Riichter hu gesot, Mir deferéieren hei op dat, wat d'Regierung gesot huet, datt et eng politesch Entscheedung ass. Dat heescht, mir gi guer net op de Fong, mir loossen déi Klo guer net zou. Okay. Dat war den einfache Wee raus. Nee, jedereen, den dich kennt, wees, dummer, da gehst du dich nicht zufrieden. Ja, du warst natürlich wie ein Hund, den eng Schank äh, gesicht huet an da, da wullt den, da sicht den, dann wat, wat kann ich nach? Hm. Erste Instanz heescht, kann den an Appell goen. Ja.
Kuerz Diskussioun mat mengem Affekot, Gétt een erëm Geld ausginn u sech fir an Appell ze goen, fir eppes wou een der Meenung ass, datt een d'Recht huet? Sinn ech an Appell gaang. Och dat huet sech erëm gezunn an dofir heescht dat och elo haut Arrêt-clement, well en Arrêt gëtt vun der Cour administrative, also vun der zweeter Instanz geschwat a géint dee gëtt et och keen Appell méi. An d'Cour administrative huet Dunn, no laanger Zäit, den Arrêt Clement gefaasst, dee ganz kloer seet, D'Chamber ass Deel vum Stat, d'Chamber huet d'Recht, déi Dokumenter ze gesinn, an et ass un der Regierung, der Chamber, déi Dokumenter ze ginn. An do gëtt et keng gréisser Interpretatiounsméiglechkeet. Dat heescht, du hues Recht kritt. Ech hu Recht kritt op ganzer Linn. Ech krut dunn och schlussendlech déi Dokumenter ze gesinn an et stungen e puer Saachen dran, déi ech verstinn, datt se déi net wollten op der Place publique diskutéieren, awer net esou, datt se engem Deputéierten déi net vun Ufank un hätte kéinte weisen. An D'Restrukturatioun hat zwëschenzäitlech esou geännert, datt se och dunn schlussendlech wierklech konform war mat deem, wat den Text virgesinn huet. Also, laange Riede, kurzer Sinn, Laang gekämpft, fir eppes ze kréien, wat mer zwee Joer virdrun hätte kéinte gesinn, a mir hätte ganz vill Diskussiounen, ganz vill Geld a ganz vill Ressourcë kéinte spueren. Mee virun allem, wat Iech jo och zousteet. U sech hues Dir misse Recht kréien fir eppes, wat logesch ass, mussen kënnen ze maachen, fir datt ee Är Kontroll kënnt ausüben.
Esou denkt ee sech dat, mee d'Regierung war awer der Meenung, Nee, dat däerf d'Chamber net gesinn. Mee stell der elo mol vir, Du häss do net gekämpft, Du häss gesot, Okay, oder Du häss no der éischter Instanz keen Appell gemaach. Mengs de do hate mer puer demokratesch Rechter u sech verluer dee Moment?
Net verluer, mee drop verzicht. D'Chamber huet keng Traditioun fir sech ze imposéieren. D'Chamber ass eng e schwaacht Parlament, muss een einfach éierlech soen. Par rapport zum Ausland oder wéi? Par rapport zu anere Parlamenter, jo. Mir hu keng institutionell Traditioun fir d'Regierung wierklech am Detail ze hannerfroen. dass eng Kon Ech mengen, dat läit dorunner, datt mer ëmmer Koalitiounen haten, datt déi Majoritéiten och ëmmer hu misste ganz stabil sinn an deementspriechend dat dann och wierklech ëmmer immens, wéi soll een dat soen, och direkt als perséinlech Attack zum Deel wouergeholl gouf. Mir si jo och keng Demokratie mat, keng wehrhaft Demokratie an där Zort. Mee, an do kann ech nei herno eng Kéier drop zréckkommen, mir hunn och nach dës Woch eng Motioun vu mir, déi refuséiert gouf, wou ech u sech just gefuerdert hunn, datt d'Rechter vum Parlament géife respektéiert ginn. Wéi kann iergend e Parlamentarier géint esou eppes stëmmen? Majo, zu Lëtzebuerg bréngt d'Majoritéit fäerdeg, géint hir eege Rechter ze stëmmen. Vun dohier, mir hätte vläicht net d'Rechter verluer, Mee mir hätte sécherlech se net gewonnen, well dat muss ee soen, den Eric Clement hat als Konsequenz, datt d'Verfassung bei der Verfassungsreform nach e bëssen ugepasst gouf an datt elo zum Beispill den Droit de requérir des informations du Gouvernement explizit an der Verfassung steet. Dat heescht, duerch dat Kämpfen um Verwaltungsgeriicht, Hu mer et fäerdegbruet, mäin Effort huet dozou bäigedroen, datt d'Verfassung esou geännert gouf, datt d'Chamber haut méi Rechter huet. Dat heescht, mir hu Rechter gewonnen. An dorobber sinn ech dann awer ganz e bëssen houfreg, well dat suergt dofir, datt et mer eng méi staark Demokratie gi sinn. Jo, dat sinn déi Momenter, wou s de heem kënns a sees, Jo, Christine, reegt dech net op, mee ech huelen elo d'Regierung viru Geriicht. An da sinn ech ëmmer scho sou, Och nee, An dann an dann sinn ech ëmmer esou, muss dat da sinn? Kanns de dat net spueren? Muss de ëmmer picke goen? Kënne mer net einfach e friddlecht Liewen hunn? An da schwätze mer doriwwer an dann ziels de mer an da sinn ech natierlech direkt esou, jo kloer, nee dat do geet net, do stinn ech awer honnert Prozent hannert der. Mee et ass natierlech trotzdem eppes, wou ee sech seet, Firwat muss dat elo eng eenzel Persoun, an deem Fall du, op sech huelen, amplaz datt do méi Leit sech hannendru stellen oder vläicht d'Chamber als Instanz dat mécht oder esou, ne?
Dat sinn natierlech déi grouss Froen, firwat d'Chamber do net vu sech aus oder méi breet aktiv ginn ass. Ech sot elo grad, dës Woch huet d'Regierung nach, huet d'Majoritéitsparteien hunn nach géint d'Stärkung vun de Rechter vum Parlament gestëmmt. Dat muss der elo nach gläich an e puer Wierder erklären. Ech, ech wollt awer nach weider goen, well elo hunn ech gewonnen, d'Verfassung gëtt geännert. Jo. Dann mengt een, da wär dat jo elo alles kloer, dat géif elo fonctionnéieren, dee Wee fir déi Dokumenter ze kréien, wann ee gären eppes hätt vun der Regierung. Klappt och besser.
Awer dat heescht nach net ganz.
Nee, déi meescht Leit wësse vläit, datt während dem der Covid-Pandemie ganz vill Vaccine kaf goufen. Ja. An d'offiziell Linn vun der Regierung ass, dat si Kontrakter, déi d'Europäesch Kommissioun gemaach huet, a Lëtzebuerg huet näischt domadder ze dinn a mir kréien dat, wat mer kréien a bezuelen dat, wat mer musse bezuelen. Sou hunn déi meescht Leit dat wouer geholl. Okay. Ech wosst awer och do duerch e Leak bei der Europäescher Kommissioun, datt Lëtzebuerg wuel eege Kontrakter ënnerschriwwen huet. Also zousätzlech zu deene vun der Kommissioun, oder? Innerhalb vun deene vun der Kommissioun. also dat sinn déi heeschen dat lo ganz technesch, déi heesche Vaccine oder Forms. Dat heescht d'Kommissioun huet e Kader gesat, also eng Rumm an an der Rumm huet all Land misste seng eege Commande man. An eng vun de Froen, déi mech ähm, déi ganzen Zäit irritéiert huet, ass dat mir nach ëmmer Vaccin geliwwert kréien oder zumindest nach ëmmer bezuelen, deen awer net benotzt gëtt an direkt zerstéiert gëtt. Also 2025 kréie mir nach Vaccin geliwwert géint de Covid. an de Gros dovunner gëtt direkt zerstéiert. A firwat gi mer se net weider? Well keng Demande méi do ass. Fir mech ass also éischer d'Fro, firwat kafe mer nach ëmmer? Jo.
An dorobber gëtt et keng eendeiteg Äntwert. Ech stellen der Question parlementaire, ech kréie sou deelweis Brie vun Äntwerten, mee et gëtt wat, wat ech de Verdacht hunn, ass, datt mer fräiwëlleg als Lëtzebuerg Orders fir eng all d'Joren direkt poséiert hunn. Dat heescht, datt mer net Joer fir Joer bestallt hunn, mee datt mir eis schonn 22 verpflicht hu bis. 25 Vaccin ze kafen. Wat hätt dat als Virdeel? Ma éischens emol, datt mer de Pharmahiersteller garantéieren, datt se bis 25 Beneficer mat deem Vaccin kënne man. Jo, mee mir si jo net do fir de Pharmaleit Suen ze ginn. Mir sinn dach do fir den Interêt vun der Bevëlkerung ze vertrieden, oder? A Steiergelder ze spueren a vläit och ressourceschounend ëmzegoen an net deier Medikamenter ze zerstéieren, direkt an der Fabrik. An 2022 war ee awer och schonn do, wou mer all gesinn hunn, datt de Covid awer erofgeet an dee Besoin fir d'Vaccin elo net méi esou grouss war, oder? Dat léisst sech nach diskutéieren, inwiefern de Besoin nach do war, fir laangfristeg Kontrakter anzegoen. Do ginn et jo och vläicht politesch Iwwerleeunge fir méi wäit vir an der Queue vun de Liwwerungen ze stoen a sou weider. Wat sech einfach fir mech ähm, d'Fro stellt, ass, firwat d'Parlament net informéiert gëtt. An och do si mer erëm bei der Verfassung. Ee Moment, du sees, firwat d'Parlament net informéiert gëtt? Majo, mir sinn ni informéiert ginn offiziell, datt et ähm, Kontrakter ginn, déi méi wéi ee Joer lafen. Okay.
An et ass awer esou, datt d'Verfassung am Artikel, fréieren Artikel 99, haut 106, wann ech mech net iere, seet, D'Regierung muss Kontrakter, déi iwwer méi wéi ee Joer lafen an de Budget méi wéi ee Joer belaaschten, vun der Chamber stëmme loossen iwwer e Spezialgesetz. Mir haten déi Diskussioun virun e puer Joer bei der Superdreckskëscht, wou d'Madame Dieschbourg deemools immens an d'Schossfeier koum, och den haitege Chamberspräsident a fréieren Ëmweltminister, deen ass och dowéinst e bëssen an d'Labränte komm, e bëssen an d'Ruddere komm. An hei si mer an enger änlecher Situatioun. Et ass e Kontrakt gemaach ginn iwwer méi Joren, deen u sech, dat ass meng Lektür vun der Verfassung, der Chamber hätt misst virgeluet ginn. An d'Regierung huet dat net gemaach. Dat heescht, ech stelle mer d'Fro, ob, firwat net, wat se eis do wëllen. Och erëm do, Wëllen se eis eppes verstoppen? Ech weess et net. Et ka sinn, datt guer näischt ze verstoppen ass. Mee se sinn awer elo erëm laang um Gan gewiescht um Geriicht, fir mer dat alles net ze weisen. Wéi um Geriicht?
Maja, och do erëm, ech hunn 22 direkt ugefaangen, ech hu probéiert, un déi Kontrakter ze kommen. Ech hu gesot, hei, ech géif dat gäre gesinn. Ech hu Bréiwer geschriwwen, ech hunn der Regierung d'Chance gi fir mer ze äntwerten. D'Regierung huet mer e Refus implicite ginn, net emol explizit dës Kéier, well se mengen, ech scho wossten, datt ech erëm géif op d'Geriicht goen. Ech krut awer dee Refus implicite an du sinn ech op d'Geriicht gaangen, dunn hu se argument. Eng zweete Kéier, net? Eng zweete Kéier, jo, jo, lo si mer, lo schwätze mir iwwer d'Covid-Vaccin. Okay, okay. Si mer erëm, alt erëm op d'Geriicht gaangen. Och do, dat huet sech erëm gezunn. Hei huet d'Regierung dës Kéier esouguer Dausende vun Euro ausgi fir en externen Affekot ze beoptragen. Fir dass du déi Saachen net solls gesinn. Jo, mam eenzegen Zil, engem Deputéierten Dokumenter virzeenthalen. Flott. An dat war souwuel déi fréier Gesondheetsministesch wéi déi haiteg Gesondheetsministesch. Also da kann een net soen, dat war elo just d'Paulette Lenert, dat war och d'Martine Deprez, wat déi Plainte oder zumindest dat Verfare weidergedriwwen huet. Am Kär geet et drëm, si hunn argumentéiert, jo d'EU huet do eppes ze soen, oh jo et gi Geheimhaltungsklausele. Bon, déi Fro mat de Geheimhaltungsklauseln, déi hätte mer am éischten Uerteel gereegelt. Dat kënnen se net opposéieren. Ja, mee dat kéint awer d'EU sinn, da misste mer d'EU froen, ob mer däerfen. De Witz ass, dat haten se scho ganz am Ufank gemaach, wéi ech gefrot hunn. An dat Dokument hu se blöderweis eis och zougestallt am Prozess. An do steet dran, datt d'Medikamentenagence vun der EU hinne geschriwwen huet, Fir déi Vaccine Order Forms sinn d'Länner ganz alleng responsabel an et ass un Iech ze kucken, ob Äert Heemrecht seet, Dir musst engem Deputéierten dat weisen oder net. Hm. An do gëtt et dach esou en Règlement, deen dat seet, oder? An eng Verfassung an, bon bref. Nichtsdestotrotz hu se weiderhi probéiert ze litigéieren. Firwat? An dat huet d'Geriicht elo am Urteel ganz kloer geschriwwen, D'Regierung wollt u sech en Appell, e verstoppten Appell géint en Règlement maachen. Si wollt u sech kucken, datt se eng nei Jurisprudenz géif kréien, déi den Arrêclement géif ëmdréinen. Dat heescht, d'Regierung huet hei erëm Zéngdausende vun Euro ausginn, fir Deputéierten an hire Rechter erëm kënnen anzeschränken.
Do muss wierklech do persona non grata sinn. Also um Verwaltungsgeriicht sinn ech gudde Client, soe mer emol esou. Dat gesot, ähm, hunn ech och do elo an éischter Instanz gewonnen an erstaunlecherweis, d'Regierung ass net an Appell gaangen.
Ja. Lo denkt een, ech hätt déi Dokumenter dann, dat ass elo iwwer e Mount hier, ech hätt déi Dokumenter da mëttlerweil gesinn. Ja, mir wëssen all, wéi dat ausgeet. Bis elo nach net. Mhm. Ech hunn da elo vun zwou Wochen, nodeem den Appell ofgelaf war, e Bréif un de Chamberspräsident gemaach, soll da elo wéinstens bei der Regierung intervenéieren. An wann ech do keng Zäit no Äntwert kréien, da muss ech hinnen de Huissier schécken. Da schécken ech hinnen den Dierwiechter, dee mat deem Uerteel dohinner geet a seet, ech kommen elo déi Dokumenter fir den Här Clement sichen. Well wéi soll ech et soss maachen? Mee wéi, an déi aner Deputéierten, deenen ass et egal, oder wéi? Stellt sech do keen hannert dech? Bass du da? Da, also déi aner Deputéiert profitéiere lo natierlech vun deenen neie Rechter, déi ech erkämpft hunn, haaptsächlech d'Oppositioun natierlech, an sinn och immens, also dat héiert ee och aus menger Stëmm, ech sinn immens houfreg op dat, wat ech erreecht hu mat deenen zwee Urteeler, well et eist awer neit Schaffen an der Chamber erméiglecht, erméiglecht eis e vill méi genaue Contrôle, och e méi faktuelle Contrôle vun der Regierung. Fréier war et oft esou, ech hunn héieren, dass mer rapportéiert ginn, an haut kann d'Chamber hir Kontrollaarbecht wierklech ënnermauere mat Dokumenter. Zum Beispill am Caritas-Dossier konnte mer ganz konkret Dokumenter consultéieren. An dat huet eis eng qualitativ besser Aarbecht erlaabt. Dat konnt eis e bessere Contrôle vun der Regierung erméiglechen. An dat wär net méiglech gewiescht, wa mer, wann et net een Nuckes gi wär, deen do op d'Geriicht gaange wär, fir d'Rechter vun deene siech aneren Deputéierte matzekämpfen. Mee du hues awer virdrun eppes gezielt vu wegen lo war lo war awer d'Majoritéit déi dergéint gestëmmt huet. Erziel emol e bëssen ëm wat et geet. Ja vläit als leschte Punkt fir dës Episod, well et wierklech absurd war. Du has awer virdrun eppes gezielt, datt d'Majoritéit Dergéint gestëmmt huet oder géint eppes gestëmmt huet. Erziel elo mol, wat s du domadder gemengt hues. Huh, jo, dat war elo dës Woch. Dat war, muss een u sech dräi Wochen zréckgoen. Also virun dräi Wochen hate mer eng Chamberssëtzung, wou ech eng Question élargie un de Minister fir d'Fonction publique Serge Wilmes gestallt hunn. An et ass u sech dorëm gaangen, wéi hien de Sozialdialog an d'Gewerkschaftsfräiheet am ëffentlechen Déngscht gesäit. Eng Armand Dain, Fro misst een op den éischte Bléck mengen, ech hunn e gefrot, ob en der Meenung wär, datt seng Positioune konform wäre mat engem, mat engem Kontrakt vis-à-vis vun der OIT, also der internationaler Aarbechtsorganisatioun. A firwat hunn ech déi Fro gestallt? Dat ass, well an engem rezente Geriichtsprozess, d'Regierung awer ganz problematesch Aussoe gemaach huet. Bal esou schlëmm, wéi ze soen, d'Chamber ass net Deel vum Staat. Se hunn nämlech gesot, den OGBL däerft net mat op d'Geriicht kommen, als fir eng Intervention volontaire ze maachen, well et wär keng asbl. An d'CGFP däerft net keng Intervention volontaire maachen, well se, elo haalt ech un, hir Bilanen an hir Memberslëschten net um LBR deposéiert hätt. Also wierklech esou Hoerspléckerei fir den zwou gréisste Gewerkschaften ze soen, Dir däerft net hei e Gewerkschaftsvertrieder hëllefen ze verteidegen um Geriicht. Gläichzäiteg hu se geschriwwen, datt eng Personaldelegatioun keng gewerkschaftlech Aarbecht däerft maachen an datt se virun allem net am ëffentlechen Déngscht och keng Avisen zum Projet de loi däerft ofginn. Dat wär eleng d'Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, déi dat däerf maachen. Dat géif bedeiten, datt de SPAL zum Beispill näischt zum Arméisgesetz méi däerf soen, datt d'SNPGL näischt zu enger Policereform däerf soen, mee dat just däerft hirem Minister oder hirem Chef d'administration soen. Problematesch Aussoen, a mengen Aen héich problematesch Aussoen, déi d'Regierung oder de Regierungsvertrieder am Numm vun der Regierung an domadder am Numm vum Stat viru Geriicht mécht. An et ass jo awer d'Kontrollfonctioun vun der Chamber, fir dann ze soen, Mee Moment, wann Dir esou Aussoe maacht, déi awer wäit iwwert d'Affaires couranten erausginn, déi awer politesch sinn, dann hätt ech och gär eng politesch Äntwert dozou. An dann stellen ech déi Froen, ech zitéieren aus Urteeler aus éischter Instanz, déi ofgeschloss sinn, an da kënnt de Serge Wilmes op d'Tribün an e fänkt direkt u frech ze ginn. Par rapport zu dir? Jo, jo, direkt eng ad hominem Attack op mech, en hätt nach ni esou eppes erlieft, esou Intransparentes, datt ech mech hei géif virun de Won vun enger eenzelner Persoun an engem spezifesche Fall géif spane loossen. Mee et ass och ëm e Grondsazprinzip gaangen. Et ass mer just ëm de Grondsazprinzip gaangen. Hm. Ähm, hien huet du gemengt, ech géif aus der zweeter Instanz zitéieren, déi nach umgaangen wär, an dat wär jo absolut inakzeptabel, dat wär eng Immissioun an, an äh, d'Séparation des pouvoirs. An deen eenzegen, deen ech ingéréiert huet an d'Séparation des pouvoirs, war hien. Ja. Well en huet gesot, déi Fro wär illegitim. An et ass esou, datt deen Eenzegen, deen entscheet, ob eng Fro illegitim ass, ass de Chamberspräsident an net e Minister. An de Chamberspräsident hat se zougelooss. D'Conférence des Présidents hat se op den Ordre du jour gesat. An dann ass et net un engem Minister, fir ze kommen an ze soen, Déi Fro däerf net gestallt ginn, dofir beäntwerten ech se net. E Minister huet Rechenschaftspflicht vis-à-vis vun der Chamber. Erëm een Aspekt vun der Kontrollinstanz. En huet op all Froen ze äntwerten, egal wéi blöd se sinn. So. Ähm, hien huet net geäntwert. Den hunn ech ganz séier eng Motioun geschriwwen, ähm, wou ech essentiellement just opgelëscht hunn, wat d'Rechter vun der Chamber sinn an opgefuerdert, d'Regierung opgefuerdert hunn, äh, fir op Froen ze äntwerten, sech Kommentarer zu deene Froen, net ze maachen, d'Legitimitéit net a Fro ze stellen an am Delai ze äntwerten. Offensichtlech Saachen, déi d'Rechter vum Parlament sinn. Ja. All d'Oppositiounsparteien hunn ënnerschriwwen. Ja. Denkt ee sech, et ass esou offensichtlech, dat Kloer. misst unanime an der Chamber gestëmmt ginn. Absolut.
Bon, se konnt deen Dag selwer net méi drugeholl ginn, well d'Majoritéit dat net wollt an dat och dem Reglement entsprécht. Bref, zwou Wochen drop, dësen Dënschde gi mer also dohinner, mir sollen deen enker diskutéieren. An da seet d'Majoritéit dach net, et wär superfétatoire. Erklär dat op Lëtzebuergesch, wann. Iwwerflësseg. Aha.
Firwat? Ma well et jo natierlech wär, datt d'Ministeren sech géifen un d'Chambersreglement halen an op eis Froe géifen äntwerten. Jo, mee hien huet et jo awer net gemaach.
Jo, dat interesséiert d'Majoritéit awer scheinbar net. Si hu sech do wéi Saving Private Ryan virun de Minister geworf a fonnt, et wär jo awer ganz normal, datt e Minister esou frech géif mat engem Deputéierten sinn. Dat heescht, si akzeptéieren domadder och, datt iergend ee sou frech ass mat hinnen? Wa si an Zukunft erëm eng Kand Oppositioun sinn, kënnen se sécherlech net méi sech esou opféieren wéi an der Vergaangenheet, wat se awer net wäert drun hënneren. Ein Ofschlossaz an dem Debat war, Kein CSV-Minister aus Bayern. Wann e Minister vun der leschter Regierung esou mat engem CSV-Deputéierten ëmgaange wär, da wär d'Chamber ze kleng gewiescht. An elo gëtt genau esou mat Opposition verfuer, wéi si et ni akzeptéiert hätten, wann dat d'Regierung vum neie Luc ass. Da mengen ech, sinn dat éischter Reflexer aus den logësche Joren, wat d'Chamber huet awer evoluéiert. An deementspriechend fannen ech et schonn e bëssen absurd, wéi d'Majoritéit hei d'Rechter vu sech selwer och mat a Fro stellt.
Et war e schéinen Ofschlossaz. Villmools merci fir deng, jo, deng Erzielungen.
Jo, mir wäerten, mengen ech, nach och fir d'nächst Joer iwwer aner Saache schwätzen, déi vläicht e bësse méi positiv sinn, wéi wann et d'Majoritéit géint d'Saach stëmmt. Woubäi ech fäerten, datt déi nächst Episod wäerte mer da e bëssen iwwer d'Caritas musse schwätzen, wat D'lescht Joer, also dës Woch, och um Ordre du jour stoung an deementspriechend och nach Aktualitéit war, mee net méi an dëse Cycle gutt gepasst huet. Dofir, mir gesinn eis erëm, mir héieren eis erëm an déi nächst Episod, denken ech, wäert d'Haaptthema Caritas-Skandal sinn. A wéi hunn ech dat oder wéi hu mir dat och erlieft? Mä d'Christine schafft jo och am associative Secteur an huet och e bëssen e Bléck hannert d'Kulisse konnte werfen. Waat daat mam Secteur gemaach huet. Dann soen ech bis nächst Kéier, mir freeën eis a villmools Merci dat der nogeläschtert hutt. Bis nächst Kéier, Äddi! Äddi!